Atutan cu zei kong dah kan ceih lai ti si ahcun Chin miphun pini ai thawknak Chin National Day ai thawknak zeiruang dah a rak i thawk i, hi zeiruang dah Chin National Day hi an tuah timi a konglam kha atutan ahhin vun i ruah ṭi ding ah ka duhmi a si. Hi Chin miphun pini ai thawknak hi tling tein kan chim ahcun a sau tuk lai caah tawifiannak a tawifian khawh chung tawifiannak in chim khawh ka rak i zuam lai i hi a bik in Chin miphunpi nih ai thawknak a ruang hi zei ruang dah si kan ti si ahcun bawi le sal michia mikhai ram uk bawi timi ram uk bawi phung ruangah hin ai thawk ti khawh a si hi phundang kan chim si ahcun ram uk phung ruangah hin ai thawk ti khawh a si i ram uk phung kan timi cu bawi nih khan michia an timi hna kha an nek tuk hna, cun sal kha an nek tuk hna. I ram uk bawi nih hin techin fapar chan tiang kha a changchang in khan an uk peng hna fawn, an hruh pek, an fim pek, an ngat pek ah. Cucu ram uk bawi pawl nih cun ram uk chungkhar pawl nih cun uk peng kha si tik ah khan zeitiang dah an tuah ter hna ti cun thing zong an thing zong an phorh ter hna, lo zong an thloh ter hna, lo thloh man zong an hal hna ti bantuk kha a si. Cucu chiahman an ti. Cu pawl vialte cu an hal dih hna i an fawinak kan chim cu an hrem tuk hna caah khan an celh lo ti khawh a si. Hi zeiruangah dah hi ram uk phung hi a rak um kan ti si ahcun hlanlio kan pupa hna chan an hika Laitlang an phanhnak hrimhrim te ahhin i ram uk phung timi hi Lai miphun nih kan ngeihmi phung a si. Cucu tampi YouTube ah khan ka chim cia mi um i theih na duh ve si cun YouTube zong ah khan rak ka leng ve te law Chin History and Culture Researcher timi YouTube channel khan rak len khawh a si. Cu kong zong cu tampi ka chim cang mi a um i i phunnak kan chim si ahcun ram uk phung kan timi cu kanmah Laimi phun nih phung ah kan naih mi a si. I a hram thawk ah Mirang pawl nih an kan uknak in kan hun thawk a si ahcun Mirang pawl nih Laitlang an hun kan uk chan ah an hun kan uk hlan deuh an vun kan tuk lio ahhin Chawnbik nih zeitindah Mirang pawl kha bia a rak kamh hna ti si ahcun ram uk phung ṭhiamṭhiam in Laitlang cu uk ding cun Falam cu Laitlang khualipi ah ser ding ti bantuk a chiat panga paruk kha Chawnbik nih Mirang bawi pawl kha a rak ti hna i mah ning te a chiat nan kan halmi ning tein nan kan uk a si ahcun cucu kan lung a tling tiah John Bik nih a rak timi hna a si. Hi cucu Mirang pawl zong nih cun okay an ti ve i cucu ram uk phung ning te cun Laitlang cu rak uk a si i i Mirang nih an kan uk i ram uk phung ning tein kan mah ram chungah khan an kan uk mi kha si. I cucu ram uk phung cu hun celh lo a si tikah Cucu ram uk phung a duh ti lomi hna nih cun committee an hun ser i committee an hun phoih. Hi cucu committee hmasa bik i a sertu hna cu khoika dah an si ti si ahcun Pu Mang Dum timi Saikah khua kha chairman a si. Cun Camdar Khen Sang timi kha Tikir khua vice chairman a si i cun Pu Len Dun timi Vanzang a si, secretary a rak si ti si. Cun Pu Rothang timi hi tlangpi a si i joint secretary a si ti si. Cun Pu Thla Khar timi hi Thantlang a si treasurer a si i cu hna ṭhithruainak in cun ram uk phung duh lonak kha an hun sermi a si ti kha tuanbia kan rel tikah khan kan hmuh khawhmi a si. Hi Laitlang cu thongkhat zariat sawmkua le kumruk in Mirang nih federal, uh, federalist timi uk ning in khan uh, An hun kan ukmi saram uk phung in khan i ka chim cia bang michia sal ti bantuk, bawi ti bantuk kha techin fa par chan tiang khatin ning khan i ṭhit hruai peng hrem peng kha si i cuti cun uk ning cang kha a si. I uh, ka vun chim cang bantuk in cuban uh, tuk an chet lo ruangah khan uh, a cunglei ka vun chimmi uh, hruaitu pawl na khan an vun thil hruai hna tikah i thlanglei laitlang in uh, pu vamtu mawng timi Le a hruaimi hna cun tidim in mangtung nung le a hruaimi hna cun Thantlang peng le Falam peng tiin khan a kaa kip in khan ram ukphung duh lomi pawl committee kha an hun i ser thluahmah tik ah khan cucu Luatnak ding ca, ram uk phung in luatnak ding ca khan a pengkip le a tlangkip in khan hun chuahpi cio kha si. I pu Vomtu Mawng timi atu Vomtu Mawng Akasa Kun timi Pu Vomtu Mawng Commission nih cun Lai upa pawl hna kha zeitindah a ti hna kan ti siah cun khah ram uk phung a duhmi maw Ram uk phung kha nan lungtling maw tling lo taktak ti kha ṭha tein a rak hal hna ti si. I a rak hal dih hna hnuah khan ram uk phung a duhmi maw nan tam deuh a duh lomi dah nan tam deuh ti kha Pu Vom Tu Mawng nih khan a rak hal hna. Hi cu lioah cun Tidim in palai Thang Za Khai nih khan biatung a hun chuah ti si. Biatung timi cu a su a hun chuah. Cun Falam palai i sum mang le cun kanpalet in Thang Mawng nih khan an hun ṭhohkhan ti si. Hi Vomtu Mawng nih a hun chimmi kha Tidimpa Thang Za Khai nih khan a su biatung a hun dirh tikah Falam palai sum mang le kanpalet in Thang Mawng nih khan an hun ṭhohkhan i cu hnuah cun kutthliarnak an hun tuah ti si. I kutthirnak an hun tuah tikah ramuk bawi pawl, ram a ukmi pawl minung pahlei sarih nih khan ramuk phung hi kan duh ko tiah kutthirnak in an kut an hun thir ti si. Cun a si ahcun ramuk phung a duh lomi kutthir caan si lai ti kha kutfirnak an hun tuah ṭhan tikah ram uk phung a duh lomi cu minung thong nga an rak si ti kha si. Hi cucu ram uk phung a duh lomi minung thong nga nih cun cucu an tei hna tikah kutfirnak in an tei hna tikah ram uk phung cu a dih cang tiah thawng an hun thanh i cucu thawng an thanh ni cu nihin Chin Myu ta nih kan tuah tawnmi Chin National Day kan tuah tawnmi ni February ni kul kha a si ti kha tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi kha a si. Hihi a thei ciami kan nu kan pa tampi an um lai nain minau pawl nih a thar kan theih ṭhan nakhnga ding caah hi tuanbia ha biapi tukmi si caah hika hin vun chim ṭhan, vun langhter ṭhan ka vun duhmi a si. Hi Nihin ah Chin National Day timi Lai miphun pahnih hi na hleiriat na hleikua zongin a tuahmi zong kha nihin ah kan um cang. I cucu piahtana a si maw, a poi maw, poi lo timi kha bia-alnak zong tampi a hun chuak. I keimah hmuhning ahcun Chin National Day timi ram ukphung kan duh lo timi kutthliarnak nih a hun tei ram ukphung a dih cang timi thawngthannak an hun tuah ni cu February ni kul a si caah hen cucu Chin miphunpi ni Chin National Day a si uh, awk kha a si ko ti zong keimah pumpak ruahnak ka hoi chimmi ka hoi langhter duhmi kha a si hi a thar kan kir than a si ahcun hihi ram ukphung timi Chin National Day ram ukphung in luatnak kan timi hi A hramthawk kan chim cang bantukin kanmah Laimi phunte nih ram uk phung timi hi kan rak ngeihmi a si. I kan rak kalpimi a si ko nain Mirang nih an hun kan uk i cucu ram uk phung an hun kalpi taktak tik ahcun kanmah Lai miphun lila nih kan cet ti lo tikah a pengkip le a khuakip in cucu ram uk phung in luatnak ding ca, ram uk phung um ti lonak hnga ding caah khan Mirang bawi pawl sinah khan nawl ṭhan lengmang, chim ṭhan lengmang a si i cu ruang ahcun thong a tlami zong Tampi an um i a tesaih tein detail tein kan chim si ahcun a sau tuk lai ca khatiang kha siseh law i Chin miphun pini ahhin zeitindah nang na hman kei ka hman cio zeitindah kun khuaruahning a si cio ti kha fiang tein nihin ni zong ahhin ruah ṭhan a herh ti kha vun chim chih ka duhmi kha a si. Hihi bantuk Lai miphun kan tuanbia kan nunphung kan kal cia ha pehtlai in theih tlai tete theih herh ko ti kan ruahmi tete kha YouTube channel ahhin Chin History and Culture Researcher timi channel ah kan rak chim lengmang caah khan hi hi bantuk kong lei ah theih lei te theih na duh ve a si ahcun YouTube ah khan subscribe rak tuah ve law Facebook page zong ah khan Chin History and Culture Knowledge timi ah khan link kan rak chiah chih i ni cu cu link cu na vun hmeh tik ah khan YouTube app le YouTube website in khan um lai cu te ahcun Cucu Amp na kal a si ahcun direct in subscribe tuah khawh kha a si. Sai ti bantuk te kha hal ti lo in kan tuah khawh a si. Asilole uh, YouTube channel ah khan Chin History and Culture uh, Researcher tiah ca na tial search bar ah khan ca na tial a si ahcun a rak cuang lai khan subscribe rak tuah khawh a si. Uh, comment zong thazaang pek khawh ka si i uh, video A clip te kan chiahmi zohnak zong khan thazaang pek khawh ka si ti kha a donghnak bik ah hika ah hin vun langhter ṭhan ka duhmi a si. Hnu video tu ah khan kan i tong ṭhan te.